my country people una welcome back to my channel today happy international women's day to all the beautiful women out there without us the world no fit complete without us life no fit dey complete As a woman, always remember to say e no get wetin you no go fit do if you put your mind to it. So happy International Women's Day to every woman wey be say dey strive hard, dey do everything possible to succeed in life. So onto today gist. Angel don come out come cry us a river after a man break her mama heart and also Phyna don come out come attack a Wizkid fan wey come for her and lastly Tasha don come out to come brag about how hardworking she is without a man involvement in her life. So for a recent um, interview wey be say Tasha do with Chudi, she dey explain for there to say she dey very hardworking, say people no fit associate her hard work or the things wey be say she don achieve for her life with that of a man. She also say even if they dey call women BBN girls wey be say dey follow man up and down, wey sugar daddy dey sponsor their life, wey type of thing, they go, they, nobody dey ever call her her name because she herself, she dey work hard for everything say dem go even if dem dey call all her colleague she na one person wey be say dem no dey call out and which is true. There's no time they've not started tapping a married man, but they can't bring one married man because they know there's none. I say it proudly. Any day, anytime, anywhere in my sleep, in my dream. Right. Like everything I enjoy, I worked for it so hard. Mm. Not a lot of people can make this mouth. And I'm saying it, I didn't even readjust myself because it's not easy. Do you understand what I mean? Like we're, we're in an industry where there are forces that don't want you to prosper. Tasha na one person wey be say nobody dey ever I never see anybody wey come and say Tasha this married man na she dey follow this one this one so wetin she actually talk na true so una don lis ten to wetin Tasha talk now for me I no really get issue with Tasha the truth be say no matter wetin Tasha even do sef I no dey even see anything to take drag the girl for But one tin wey be sey I go point out for dis her statement na di fact sey you dey try to tell pipu about your hard work, about yoursef, I no see any reason why bringing down your fellow house mate go make anytin any beta. E no get who no dey work hard for demsef, everybody works hard, everybody works hard, nobody wey be sey, no lazy pesin go see food for e table. So as long as you are in dis country, everybody works hard to me. man money na just bonus. If man dey give you money, it's just a bonus. E no mean to say you you are not a hardworking person. So make we see some comments under this her post because some people believe to say this thing wey be say she dey talk, e no make any sense to them. So the first person here come come out come say you wey dey smell, which rich married man wants to spend on a smello? Normally if rich married man offers you something now, you no go reject am so shish. make person hear word everybody dey work for their money yes everybody dey work hard for their money even olosho sef e dey work hard for im money after all no be um thief e thief am na work e use im body take work for am another one come say omo my babe i love you oo but men make things easier for us no award for suffer no award for suffer oo that's why i say man money na bonus e no mean talk say person no dey work hard for imself I no dey support following married people make some people no come feel say una know me for that one for here I dey always call am out anybody wey dey follow people husband I dey always curse them the another one come go say who doesn't work for their own always fighting herself another one say the sleeping with men no be work the last person say you can talk about yourself and not bring other people to it exactly o na wetin I just talk just now she no suppose drag other um of her colleague into the this thing into wetin she dey talk if you want to talk about your own life your your own achievement talk am we go praise you no need to drag another person into the drama so unto Phyna matter of recent we know say Phyna she don dey on set since the art movie you know she have been busy these days the girl no get time for a lot of things a lot of people come dey say ah this one wey be say Phyna no dey come out dey come talk again she no dey fight anybody this one this one Dey come dey wonder say where she dey, well she dey for movie set dey try to secure the bag. So a recent fight wey be say happen between Buju and Davido fans, the thing don um escalate as we all know Davido fans and Wizkid fans dem dey always dem dey always get issues so dem dey always enter themselves in short anytime wey be say Davido get issue with anybody Wizkid fans na im dey happy pass anytime wey be say um Wizkid get issue with anybody na Davido fans their paper so of recent the fight wey be say happen between Buju and Davido na just irrelevant something Wizkid fan come carry themselves come insert into the fight as usual so one person wey be say dey call himself Dr Ping na him come come dey try to explain him own side as he dey praise him own fave him come go drag Davido drag Phyna into the matter so the guy him come come come say call him proud but no nigerian artiste has ever disrespected wizkid davido is too available and dat is why airflix artistes like buju and ex and bbnaija exconvicts like phyna will dare disrespect him all dat all dat find him find him for me find him for me dey bring insult wetin the person dey try to talk be say e dey try to explain to say wizkid nobody dey disrespect wizkid say na only davido na im dem dey always disrespect because im dey always help people im dey always if e see something online e go say find this person for me make I dash am money find this person for me make I I no say anything wrong if person is trying to help people um for this country we just believe in suffer all the time if you see somebody that is helping somebody clap for the person if you cannot help clap for the person not try to talk down on the person effort if Wizkid no wan help anybody if he wan dey keep him face straight there's a reason why he dey do am the one wey be say dey help person there's no need for anybody to drag the person down so in the midst of it he come go go drag Phyna name into the thing the girl dey on her own minding her business me these days i dey even talk am say ah, i no dey even see news of afina again the girl is like she don respect herself for stay one place come find out say na movie set na im keep fina inside her since so this one come go go bring her out for where she dey na so she come come come reply am come say na ogu go kpai your mama and papa f- for me your mam your papa wey be chief you never call am ex-convict you dey call your mama wey be pobi toilet ex-convict come say wazaga so dis her statement as she make di statement pipo come dey shout you no suppose call im papa name you no suppose call im mama name. At this while I am still here so this is two fifty one am I am here to inform these people that at the end of the day bro I am the air you breathe like honestly I'm trying to imagine how jobless useless people that don't have

Fine, dis one dis one fine me I no talk say Phyna blow the thing out of proportion by calling the guy parents name because me I dey always talk am for here say any fight wey be say anybody dey get with person I no think bringing people's parents into the fight make any sense but again why dis guy go just dey on im own minding your business person dey dey mind her own business you come from nowhere call am escon the the girl go to jail before if this guy dey for him house dey mind him business or him say him name na doctor if he dey for him for him office dey dey check him him him patient dey mind him business the business that pays him this type of stray bullet no go go hit him parents innocent parents wey no do anything now so him go manage am

the truth be say for a man this doctor ping pen picking abi pingling the guy he talks too much always notice am for twitter the guy na just internet troll always looking for where he go shook mouth put he go bring down this person raise the other one make him use as in this their banter about their faith is getting out of hand di next one come say stop hurting pipo and telling dem how to react she was on her own abeg make una free dis babe anoda pesin say no difference between you and di pesin wey post rubbish so una fit una sef anoda one say fina e pain you abi come laugh no vex di next one come say so you be ex convict shru shru una don see am dat statement wey be say dat guy make pipo don dey use am dey laugh am now and you know as e dey be for um social media once pesin don call you one particular name na dat name all of everybody go wan dey call you At least with this kind insult wey Phyna don insult that guy now, he go see say he go, if he dey talk next time, he go make sure say he stay clear from her. So onto Angel matter, Angel just come out come post um something for her IG story wey be say she dey explain. So she come say they have broken my mom's heart o. So the mama come come dey chat her up, come say Nigerian men better stop abusing that word love, come put angry emoji. Angel come laugh come say who break your heart abeg make una leave mama angel alone oo dat woman have been through enough and for those of una wey be say dey come out dey talk say like mother like daughter this one this one make i tell una something heartbreak na for everybody nobody is exempted admire the daughter and the mother and daughter relationship wey be say angel and her mama get you see say the first person wey be say she call when the thing happen to her na her daughter so and she the daughter sef the were dey laugh to tell you say the two of them dey understand each other die so mama angel e go better una take care una bye.